Sahaaba Rasuula Rabbiitu hojjate. Gaafa giddibii warra Madiinaati galchee bishaan yaasu, bishaan lamatu Waadil Qanaat ka jedhamuu fi Waadil Aqiiq walitti makamee jallisee inni karaa Jabala Uhudiin baase. Gaara Uhud jidduudhaan baqaysee wayta qosoo qotan qabrii Hamzaa fi Anas ibnu Nadrii bira dhufan. Amma bishaan kana irraa dabsuuf garagaaraa harkaa daba, biyyeen jallisiin. Qabrii cabsuuf qabrii Hamzaati. Achii gaafatan sahaabaa. Rakkoon qabu baasaatiin achii jijjiiraa jedhan. Achii qabrii qotuu eegalan qabrii Hamzaa. Erga awwaalame booda qabriin Hamzaa waggaa afurtama. Gaafa kana wayita qotanii baasan manguddoodha. Akkuma isin beektan Hamzaan manguddoodha. Arriin irraan garagale nama. Arriin arrii guddaa qabu. Dheeraa namaatillee. Sahabaa Rasuulaa keessaa namni torbaa lafa dhaabatee gaala gubban jaartii dhungata jedhan. Takkaa dhageessanii? Namni torba. San keessaa tokko Hamza. Hamzaan dheerinaan Nabi Muhammadii nun caala. Namni haga isaa dheeratu yoo wayta inni Ka'abaa xawaafu Ka'abatun inda Ka'abaa jedha seenaa keessatti. Akka waan Ka'abaan Ka'abaa bira jirtuutti jedhan dheerina irra Hamzaan. Qabrii dheertuu san qotanii osoo qotan akka tasaa akaafaan miila Hamzaa tuqe osoo hin beekin. Waytuma san dhiigni keessaa jige jedhan waggaa 40 booda. Karaama kamaa qaala ibnu teymiyyaa rahmatullaahi aleyhi nama garii rabbiin bifa kanaan jasada isaa achi keessa tursiisullee jira lidhaalika wanni kana kaaseefi haafiza qur'aanaa biyyeen hin nyaattu qofa itti walii galuu osoo hin taane dura dursoo ibiddi jahannam nu nyaachuu irratti nu nyaachuu dhabu irratti xiyyeeffatuu qabna malee biyyeen nu nyaattee fi nu nyaachuu dhabuun jasanni kun bar janatan seenu qaamni kun guyyaa qiyaamaa qaamni kun ni jijjiirama Namni jannata galu hundi isaa amrad areeda hin qabu. Waggaa soddomii sadii. Dheerinni isaa meetirii soddoma yookiin dhundhuma jahatama. Bal'inatti immoo dhundhuma jaha rasuulli rabbi akkas jedhan alayhi salaatu wassalaam. Warri jannata galu hundi akkasi. Qaamni kun kanaafuu qaama kanaa mee jechuudha jannata galu. Wayita kana kaasu dubbii keessa fagaadhee Xiyyeeffannaan nu Qur'aana ittiin haffazuu qabnu, Qur'aana ittiin saahiba ta'uu qabnu, biyyeen nun nyaattu ykn imaama tahuu fi Ramadaana Ramadaana sadarkaan ol fuudhamuu fi ittiin hafarfamuu, warroota ibiddi Jahannam ittiin affeelamu keessaa Rabbi najaa nu haa baasu nama sadii jedhan Rasuulli. Thalaasatun tusa'aru annaaru bihim keessaa tokko qaari, nama Qur'aana qara'e. Warra Qur'aana qara'e jala warri kitaaba qara'ellee gala. Yuqaalu, Hal amilta bimaa amilta? Waan qaraate, waan qaraate kana maal itti hojjette itti jedhaniin. Yaa Rabbi ta'allamtu, siif jecha qara'e, siif jecha itti hojjedhe jennaan, kadhabta, kijibde jedhaniin. qara'ta innama liyuqaala laka qaari namni kun nama beekaadha qaraatii danda'a quraana beeka haa jedhanii jechootuma namni afaan keessa si faarsuuf qaraate waan ta'eef huduuhu fuudhaa jedha rabbi fuudhaa lafarra harkisaa jahannamii darba jedha

Erga duniyaa gubbatti faaruu namaa barbaacha qaraatee haffazde jette faaruu namaa san guurattee waan jirtuuf mindaa duniyaa gubba fixxee lama hin qabdu. Qad adhabtum xayyibaatikum fi hayaatikum duniyaa waan sila asi sooratuuf deemtan waan asi nyaachuu deemtan duniyaa gubbatti fixxanii har'a duniyarraa homaa hin qabdan aakhiratti homaa hin qabdani gara jahannam deema. Warra jahannamitti hin affeelamu keessaa warra san rabbi nun taasisin. Gara xumuraatti Mata dureen naa kenname mata duree guddaadha, mata duree nama waa beeku, mata duree nama ilmii qara'ee, nama seenaa beekutti kennamuu qabu, anaa da'iifa laafaa kan akka ibnan. Ahwaalu salafi ma'al Qur'aan amaloota jireenya saahibooma warri salafaa salafa jechuun warra nu dura dabre guutuu qabata. Khaassatan warra quruuna mufaddalaa, khayrul quruuni, qarnii, irra filamaan jaarraa Rabbi addunyaa keessaa uume, ka nabi Muhammadiin dura dabrellee, ka nabi Muhammadii as dhufellee, jaarraan filamaan jaarraa sadii jedhan Rasuulli. Gadaan barri waggaa dhibba dhibbaan saditti qoodamu duniyaa gubbaa dabre, Sadoma jedhan Rasuulli. Tokko qarni gadaa an keessa jiru kana jedhan Rasuulli sallallahu aleyhi wa sallam. Warri salafa jedhamu warra jaarraa sadan saniiti irra hedduun ulama'aa ka lafa kaahan. Sahabaa Rasuula Rabbii wajjiin. Salafni durii Imaam An-Nawawiin rahmatullaahi aleyh kitaaba isaa Al-Adhkaar keessatti Kurz bin Wabra namni jedhamu sa'aa 24 keessatti Qur'aana yeroo afur khattama jedhan takkaa dhageessanii Ikhtalafa al-ulamaa ulamaan Islaamaa gara jecha sagalii irratti wal khilaafan Qur'aanni Baatii lama lamatti kattamamuu qabamu. Baatii tokko tokko kattamamuu qabamu. Kudha shaniidhaan kattamamuu qabamu. Kudhani guyyaa kudhanitti kattamamuu qabamu. Irra namni Qur'aana sirriitti qara'uu danda'u, waan isa keessa jiru xiinxallaa qara'ee bilchina isaa hubachuu danda'u hagamitti yoo qara'ee fixe Hikmaa isaatii fi hukmii isaallee bilchinaan xiinxalla irratti ulamaan Islaamaa wanni itti irkisan hedduun haga biquwwati nashaaxi rajuli wa biquwwati hifdhihi haga dandeettii hifdhii isaatii fi haga collummaa fi gammachuu itti qabuu fi dandeettii itti qabuun murtaa'a jedhan. Illaa Ibna Rajab rahmatullaahi aleyh Laxaa'iful Ma'aarif keessatti Ibnu Rajab Al-Hanbalii rahmatullaahi aleyh iddoo fi yeroodhaan wal dhaba jedhan. Yeroo hunda Qur'aana guyyaa lama lamaan takka takkaan kattamuu irra yoo akka iddoo Makkatal Mukarramaa bakka ajriin dachaa itti deebitu, iddoo yeroo akka Ramadaanaa yookiin immoo Ashru Dhil Hijjaa keessa kattamani yoo baay'isanii kattaman illee rakkoo hin qabu jedhan rahmatullaahi alayhi. Fakkeenya amma Kurzu bin Wabra, Uthmaan bin Affaan, awwala sahaabaa, sahaabaa keessaa namni akkaan Qur'aana Rabbii qara'u jedhan. Usmaan bin Affaani. Manguddoo waggaa 84 duniyarraa deebi'e manguddoo. Shahiidul Qur'aani jedhama seenatti illee. Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu wa ardaah. Waan jedhu wayita Qur'aana faarsu. Law tahurat quluubukum osoo keessi keessan kun qulqulluu tahe maa shabictum min kalaami rabbikum silaa Qur'aana kana dhuydanii hin quuftan jedhe. Maaltu nu dhaamse ree? Wayta Qur'aana irraa haasawan, wayta Qur'aanni qara'amu maaltu nu raffise jechuu? Uwwasa kaa'e jechuu kun. Kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. Qoshaashaan, baktiin, baakteeriyaan, jarmiin, vaayirasiin hundi qoma kanarra wal gahe, ka ijaan seenu, ka gurraan seenu, ka harkaan seenu, Ka miilaan seenu, ka afaaniin seenu, kulliin isaa qalbii kanarra wal gahee tuulamee, tuulamee, tuulamee akka nuurri Qur'aanaa qaxxaamuree seenuu hin dandeenye nu godhe. Osoo keessi keessan kun qulqullaa'e, osoo keessi keessan kun bareedee, lalisee, maa shabi'tum min kalaami rabbikum, silaa haasawa Rabbii keessaniin quuftan jedhe. Alhassan bin Khaalid rahmatullahi alayhi namni wahii gaafate yaa sheeka jedheen yeroo isin waa'ee oorruu waa'ee roobaa waan gabayaa nutti haasoftan hirribni nun qabu wayta isin waa'ee qur'aanaa haasoftan hirribni maa nu qabaa jedheen